Кӑларӑмӑмалла тӑсатпӑр. Нумай ачаллӑ ҫемьесене пулӑшу кӳрес тӗллевпе Красноармейски ялӗнчи Кӑнтӑр-Хӗвелтухӑҫ микрорайонӗнче ҫӗнӗ урам йӗркеленӗ. Кӗҫех кунта ҫуртсем ҫӗкленме пуҫлӗҫ. Анчах район центрӗнче ку таранччен пӗр нуша пулнӑ. Газ пусӑмӗ пӗчӗккипе вӑл хӑш-пӗр ҫуртсене ҫитеймен. Ҫӗннисен вара ӗмӗтленмелли те ҫук. Красноармейскинче ку ыйтӑва мӗнле татса пама шутлани ҫинчен Оксана Баскакова каласа кӑтартать. Ҫӗнӗ Каза ҫамрӑксен урамӗ ят панӑ. Унта ҫирӗм пилӗк нумай ачаллӑ ҫемьене ҫурт лартма тата кил хуҫалӑха аталантарма ҫӗр лаптӑкӗсем уйӑрса панӑ. Ҫак урамра ӗнтӗ халь паянхи кун нумай ачаллӑ ҫемьесене валеҫсе панӑ. Вӗсем паянхи кун ӗнтӗ камӑн тӑватӑ ача, камӑн виҫӗ ача, камӑн тӑхӑр ача та пур. Например, Алексеевсам Васнартан. Вӗсем пани кун ҫак молодежный урамӗнче личное вот собственное хозяйство валли те ҫӗр илчӗҫ. И ҫавӑнта хӑсам ҫитес ҫул вӑнни виҫҫӗмӗш ҫултан те хӑйсен валли ҫурт лартса ҫанта пурӑнма куҫасшӑн.
Хальлӗхе кунта пулас урамӑн палли те ҫук, пушӑ хир ҫеҫ. Ҫитес ҫул вара ҫуртсем ҫӗкленме, ача-пӑча шӑв-шавӗ илтӗнме пуҫлӗ. Вун виҫҫӗмӗш ҫулта ҫӑва тухнипе пӗрле кӗртесшӗн шыв, кӗртесшӗн газ и ҫутӑ туса парасшӑн ҫак урамра. Ял аталанса, сарӑлса пыни куҫкӗрет. Ҫӗнӗ ҫуртсем ҫӗкленине кура коммуникацисене те ҫӗнетмелле. Район центрӗнче хальлӗхе газ паракан икӗ пункт пур. Ҫӗнӗ ҫуртсем хушӑннӑҫемӗн хӑш-пӗр ҫӗре пусӑм ҫителӗксӗррипе сенкер ҫулӑм ҫитейми пулнӑ. Ҫавӑнпа та Красноармейскинче газ пайлакан тепӗр пункт тума пуҫланӑ. Микрорайонӗн те малтанах аталанма пуҫланӑ. Чи пысӑк проблемӑсенчен пӗри пулнӑ кил-ҫуртсене газ ҫитересси. Раҫа проблемӑна татса парас тесе Министерство строительства урлӑ ӗнтӗ Кабинет министровпа пӗрле калаҫса татӑлса Чувашсельгазӑн инвестиционный программӑна кӗрсе юлтӑмӑрӑпӑр. Бюджетран пӗр пус ямасӑр 2 миллион та алӑкӗ пин Тенкӗлӗх объект ҫитес вӑхӑтра хута яратпӑр. Газорегуляторный пункт ҫак объекта янӑ хыҫҫӑн микрорайон анчах мар район центрӗ район центрӗнче газ проблеми сахалланать пирӗн. Ҫапах та Красноармейски ял тӑрӑхӗн бюджетӗнчен ултҫӗр ҫитмӗл пин тенкӗ уйӑрмах тивнӗ. Ӑна урамри газ пӑрӑхӗсене хума усӑ курнӑ. Халӗ пӗр строительнӑй монтажӑн ӗҫсене ҫак эрне-икерне хушшинче пӗтеретпӗр. Хучӗсене оформи туса пӗтерни пирӗн вӑтӑрмӗш декабрь валли ӗлкӗрмелле. Пин ҫак тунӑ кӗрпе вӑл пире татах района ҫак именно юго-западна развиваться тума май парать. Килсене газ кӗртме май туса парать.
Владимир Константинов пӗлтӗр ҫурт лартма пуҫланӑ. Ҫӑл та чавнӑ, кашни эрнерех мунча хутма вуттине те ҫителӗклӗ хатӗрленӗ, анчах газ ҫитменни палӑрнӑ. Пӗлтӗртенпех пурӑннӑ, халь те пурӑнатӑп декабрӗн пӗрремӗшчен. Мӗншӗн? Ҫуллахи кухня пур, ӗнтӗ ҫӗклесе лартрӑмӑр ҫеҫ ҫурта. Пурӑнма хальлӗхе кӗреймен-ха. Ну, кӑҫал пире газ турбине хурса пачӗҫ ӗнтӗ. Эпир хавас, малашне газпала усӑ курӑпӑр. Хальлӗхе электричество ҫутӑпала ҫеҫ пурӑннӑ. Малашне шанатпӑр, килес вӑхӑтрах ку виҫӗ-тӑватӑ урамра тӗрӗссипе каласан чӑнах та газ пулман. Газ паракан пункта хута яни нумай хваттерлӗ ҫуртсем те ытларах хӑпартма май парать. Юлашки вӑхӑтсенче нумай квартирлӑ ҫурт тума та йывӑрлӑхсем пулнӑ, мӗншӗн тесен ҫак газ пӑрӑхӗсенче давлени сахалтарах пулни пирки эпир ҫӗнӗ ҫуртсем хӑпартас ыйтуна татса парайман. Ҫак проблемӑна вӑл татса пама пулӑшӗ. ҫитес ҫул эпир ҫӗрӗсене, ҫӗр лаптӑкӗсене халь йӗркеленӗ. Нумай квартирлӑ ҫуртсен ҫуртсене строить тусе ҫак кивӗрех ҫуртсенчен халӑхсене пуҫарасшӑн.
Ятарлӑ программӑпа килӗшӳллӗн юхӑннӑ ҫуртра пурӑнакан хӗрӗх пӗр ҫемье валли тӑхӑр нумай хваттерлӗ ҫурт тума палӑртнӑ. Ҫывӑх вӑхӑтра тата сакӑр нумай ачаллӑ ҫемьене Кӗҫӗн Шетмӗ тата Чатукасси ял тӑрӑхӗсенче ҫӗр лаптӑкӗсемпе тивӗҫтерӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Оксана Баскакова, Александр Яковлев.